Hlanlio Lai nunphung nupi ṭhitnak kong kan rak theih ṭi hna lai. Nupi ṭhit tikah a hau hmasa bik cu valen ka hau. Mah valen cun hlanlio ahcun innkai man an ti. Mah valen a man kha a um. Innkai man timi hi hlanlio cun a biapi ngaimi a rak chiahmi kha rak si. Innkai man tal lo ahcun nupi ṭhit khawh a si lo. Innkai man ah zeidah an pek hna ti ahcun siapi an pek hna. Khual a si ahcun siapi, siate tiin an rak pek hna. Innkai cu tifang nih a rak zulh colh. Lai khat te an si cun fangpi lawng a rak pek a si. Khual a si cun fangpi, fangte he a pahnih in rak pek chih ka rak si. Zei ruang dah innkai cu a hauh kan ti tikah innkai cu man vialte a sullam a langhtertu a si tiah an rak ti. A hlan ahcun phung le phai hna hi a biapi bik in bawi caah tam deuh le tling deuh in rak tuah kha a rak si. Innkai man hi zapi nih ngeih cio a si lo. A ngei lomi zong kan um ve. Nute chuak fate caah tiin pei a si cu tiin kan pupa hna chan in kannih chungah cun innkai man a um le lo timi phung chung zong kha an rak um ve. Innkai din cun arsa phun thaw. Tuchan cun arsa thak an timi khi si. Arsa thak timi cu hlan lio chan ah cun arsa taktak te khan rak thak ko hna. An unau an karh tikah an i zat ti lo caah vok ah a hung cang. Arsa timi cu unau sa tinak a si. Unau hna lawng nih eimi unau dawtnak ah langhtermi a rak si. A hlan ah cun arsa ei ah hrelh sual a si ahcun hmual fak ngaiin an i lai. unau in a kan hlawt tiin i ruah a rak si. Arsa ei tikah buh le sa lawng kha ei si loin va a ngeimi nu caah ṭuanvo lak kha a rak si. Arsa thahjin cun phunthawh, phunthawh timi cu hrin man a si. Mah phun khat chung an i ṭhit um zongah thawh a hau ṭhiamṭhiammi kha rak si. Phunthawh man cu siapi, kikawng, rang rak si. Khual a si cun rangpi, rangtum a rak si. Madin cun ṭhuthmun rawl ci a si i ma cu sal in manh rak si. Khual ah cun salnu salpa tiin rak manh a si. Sal man cu siapi siloah paihum, darkhuang, darbel, khapra cung a rak si. Khual a si ahcun pukainak asiloah pudonnak an te. Mah caah cun siapi asiloah maihum, darkhuang, darbel, khapra cung paoh pakhatkhat kha pek chih a rak si. Phunthawh lomi, manmanh lomi fa paoh cu an pu minung ah khan an cang i an pa phun keng ti loin an pu phun in um a rak si. Cu bantuk fanu va an ngeih tikah hringtu a pa cu Ceihnak nawl an ngei lo. A fanu man cu conak nawl zong kha an ngei lo. A pu nih a co dih. Hringtu a pa caah mualpho ngaimi rak si. Pa cu ka pa phun in um ka duh a ti ahcun a nu phun thawh in khan tlanh a hau e. A pa theng nih tlanh lo zong in khan a unau si lo zongah amah tein aa tlanh kho. Phun thawh dih in cun puman, puco an rak ti. Ule te cu a kan hringsotu kan semnak tiah an rak ti hna. Mah caah cun hmunhma ka aupi an lai. Biapi bik ah an rak chiah hna. Na pu zomh hlah, na taw a kua lai ti, ti tluk tiang in phung an rak thluk ti khi a si. A sullam cu na pu maw zomhtaih lai ci, na ci a mit lai tinak a rak si. Puman he, innpi man he, a man a rak khat. An chiapchimi cu sialusum ti a si. Sialukheuh, sialufim man ti khi a rak si. Sialusum timi cu sia te tinak khi a rak si. Pule te an lung kan tlinh hna lo ahcun an tunu kha an dawh ṭhan khawh hna. Tlangval pawl pule a ngeimi an si rih ahcun An pu le an lung kan tlinh hna a hau kha maw? What? Kuman din cun ni man a rak si. Ni man hi lam tampi a rak um i kukhat le kukhat an i lo cio le lo a phun tampi a um tiah an rak ti. Ni man hi cu sia pi siloah sia te a rak si. Ma vialte ceih phai dih hnu ahcun ani an kia i nu le a pa nih khan amah le a sining tein Phatkhat a thahpiak hna. Mipi-thi tlangval pa lei an rian cu din-ei le chumanh lawng kha a rak si. Atu chan ah matining te a si ahcun nupi a ngei kho lomi tam deuh dawh kan lo. Chanzio nupi ṭhit va ngeih na theih na hngalhmi pawl comment ah rak share khawh si. Na ruah ning cang zong rak share khawh si. Mah video ka hin ka donghter lai. Na zapi cungah ka lawm. Na zapi tein chun ṭha mong ṭha u.